Исәнмесез, дуслар! Игътибар үзәгендә бүген Сочи 2014 Олимпиадасы. Урамда барганда да, транспортта да шул турыда сөйләшәбез. Ә менә минем үземә 1980 елда Мәскәүдә булып узган җәйге Олимпиада искә төште. Ул вакытта безнең спортсменнар Беренче урынны алып, 195 медальгә ия була. Узганга кире кайтуым юкка түгел. 34 ел элек Мәскәүдә Олимпиада ачылу тантанасында бер төркем гимнастлар да чыгыш ясый. Алар арасында безнең шәһәрдәшебез Гүзәл Юсупова да була.

Искә төшергәндә ничектер дулкынланасың, сөенәсең. Шул вакытка кайтасың. Ул безнең өчен шундый безнең ил өчен горурлык. Менә хәзер дә карап утырганда кышкы Олимпия уеннарын искә төште. Ничек грандиозный ачышлар, ничек Мәскәү Олимпиадасында Безне тырыштылар инде, ничек дип әйтим инде, күнегүләрне эшләгәндә автоматизмга хәтта җиткереп мин. Ә бу елны уже карыйбыз кышкы уеннарында наушниклар белән и шуның хәтле зур конструкциялар, автоматизация шундый, прогресс э, күренә технологиядә. Ул вакытта менә бию һәм спорт күренешләре 3 сәгать дәвам итә. Анда уналты мең спортсмен, профессиональ артистлар һәм үзешчәннәр катнаша. Ә менә сезнең эш нидән гыйбарәт иде? Ул 80 елны мин укыдырым Казанда физкультура югары белем йортында. Минем специализация спортивный гимнастика. Безнең композицияга именно гимнастлар кирәк иде. Шуңа күрә бөтен безнең ил буенча, бөтен Физкультура, югары белем йортларыннан гимнастларны җыйдылар. Безнең композиция күренә фон булып та без анда басып торабыз кайбер менә акробатлар батутта сикергәндә пирамидкаларда ясаганда трудовые резервы тоже безнекеләр түгәрәкләр ясап фон создавать итеп тордылар инде безнең Композиция олдан казачок бию кебек булырга тиеш иде. Но аннары инде нишләптер аны кистеләр дә, буталчылык килеп чыкты. Аблай бик матур, как бию дип тә әйтимсен, гимнастический э, композиция дип әйтимсен, инде бик матур иде ул э, беренче вариантта. И без менә э, видеодан интернетта карасак, без Алсу костюмда анда чыгыш ясыйбыз. Менә шушы фоторәсемдә, менә безнең шушы алсу костюмнарында. Менә бу төштә мин. Минем кырда роза басып тора инде. Хәзер дә искә төшерсәң шул хәтле ничек дип әйтим инде. Тырышлык булган дип әйтим өстендә. Яшьлек. Яшьлек. Иртәнге 7-дән кичке 7 хәтле без репетировать иттек. Безгә Олимпия уеннарының ачылышында катнашканың өчен Бирделәр диплом и менә значоклар. Җыелган без бит бөтен илдән бит. Анда туганлашып бетәсең. Э, ничек дип әйтим инде, менә бер-бергә өссе дә булды. Өссе булгачтын кемдер э, аннан җылылткан хәлләрдә булды инде. Очлу тантанасында информацион таблода хәтта космостан әйме космонавтлар Леонид Попов белән Валерия Рюмина сәламлиләр. Ә менә синең өчен менә тагын нинди күренешләр истә калды? Анда бит әле Кемнәрдер утырып, ниндидер фон ясап утыручылар да бар. Менә, әйе, ул бик кызык. Фонны менә рәсем ясый бит стадионның фонында. Анда военныйлар утыра. Военныйларын өч флажок. Флажокның бер ягы бер төстә, бер ягы икенче төстә. И алар олимпиаданы бик күрмиләр. Алар асталарын табло, таблода чыга номерлар. И шул номерга карап, хәр Военный үз флажогын күтәрә, шул флажоклардан шундый рәсем булып чыга. Бик кызык ул. И менә Олимпийский огоньна да э, җөгергәндә безнең инде спортсмен ул алар шул военныйлар үзләренең конструкцияләрен күтәреп баш өстенә аңа юл ясыйлар безнең главный олимпия утына. Ул вакытта Егерме икенче җәйге Олимпиада булса, менә без хәзер карап утырганы да егерме икенче кышкы Олимпиада. Менә бу саннарның шулай тәңгәл килүе ничек тамамланыр микән? Менә элеккедә Олимпия уеннары үткәреләдер бер елны. Кышкысы да, җәйгесе дә. Бер елда үтәдер. Бер елда үтәдер, әйе. Хәзер инде менә бер елда үткәрелсә җәйге Олимпия уеннары да, кышкылары ике елдан соң кышкысы үткәрелә инде. Олимпиада уеннары үткәрү өчен ул илгә бик зур горурлык, почет, почтение и престиж. Шушы кышкы Олимпия уеннарын үткәрү безнең илдә, димәк, чит илләр безне хөрмәтлиләр. Мин үзебезнең илнең кышкы Олимпия, Сочи Олимпия уеннарының катнашкан Катнашучыларның, спортсменнарның югары дәрәҗәгә җитүләрен, күп медальләр алуларын бик телим. Шуны әйтәсем килә, 1900 нче елны үткәргән Олимпия уеннарында беренче тапкыр катнашалар хатын-кызлар и безнең Российская империя. Димәк, шул Олимпия уеннарында хатын-кыз да үзенең совершенствосын Күрсәтә ала. Хәр хатын кызын мин тоз гәүдәле, матур йөрүен телим. Без сезгә берничә күнегүләр тәкъдим итәбез. Беренче күнегү ике ияк булмасын өчен. Аякларны аерып басабыз. Кулны күтәрәбез Өскә таба. Һаваны сулыйбыз, эчне җыябыз, ияк белән өскә таба сузылабыз. Аннары кулларны артка таба җибәреп, аска төшерәбез, һава чыгарабыз, иякне күкрәккә таба тартабыз. Күп хатын-кызларның шушы урында Мускуллар асылып тора. Бу күнегү шушы мускуллар өчен. Бу күнегүне ясаганда шулай ук һава сулаганда иякне өскә таба күтәрәбез, эчне үзебезгә җыябыз. И аннары кулны төшергәндә инде расслабляться итәсез. Куллар гәүдәгә терәлеп тора. Аларны әкрен генә өскә таба, артка, өскә таба күтәрәбез, җибәрәбез. Уч төпләре бер-берсенә якынаялар. Күтәргәчтен, уч төпләрен борабыз түшәмгә таба. Анары әкрен генә төшерәбез үз урынына. Өченче күнегү ятып эшләнә. Ул күнегү билдән түбән органнарның мускулларын ныгытыр өчен иң беренче һава сулаганда ишне кабартабыз. Һаваны чыгарганда эчне ныгытып үзегезгә җыясыз, билне идәнгә таба терисез, аякларны 18 сантиметр гына күтәртәсез. И шул киеш аякларны тотасыз. Күпме сезнең көчегез бар, күпме тотып тора аласыз. Аннары инде аякны төшерәсез, расслабляться итәсез. Дүртенче күнегү, йога системасыннан. Ул бердәнбер күнегү чибәрләнеп, матурланып китәр өчен, бу күнегүдә терсәккә терәлеп, күкрәкне өскә таба күтәрәбез, башны артка җибәрәбез. Шушы хәлдә ун секунд торабыз. Аннары үз хәлегезгә кайтасыз, расслабляться итәсез. Менә тагын бер сер әйтәм. Бишенче күнегүдә Бөтен мускуллар да эшли. Сез аны эшләргә тиеш. Бу күнегүдә аяклар мөмкин хәтле киңрәк басабыз. Куллар билдә. Гәүдәне алга таба төшерәбез. Эш җыелган. Арка туры. Илгәчтен кулларны куябыз идәнгә. Кулларны алга таба атлатабыз, бармак башларына күчәбез. Хәзер артка таба барабыз куллар белән. Үкчәгә аякларны күчерәбез. Тагын алга таба. Күпме ясый аласыз, шуны хәтле ясыйсыз. Сез бу күнегүдә бөтен мускулларның

Шәрык биюләре хатын-кыз сәламәтлеге өчен бик тә файдалы, бигрәк тә билдән түбәнге өлешләргә. Менә шушы сәламәтлек ягын уйлап, шушы биюгә керештеңме? Әллә инде кечкенәдәнме? Гомумән, биюләр белән мин кечкенәдән шөгыльләнәм. Төрле биюләр элек әле Сөмбел ансамбленә йөри идем. Шунда биеп йөргәнем, йөргән чаклар бар мәктәптән, э, садик вакытыннан ук инде. Ә шәрык биюләре белән мин э, ун ел элек шөгыльләнә башладым. Э, бик файдасын күрәм. Өч ел, өч ай элек мин әни булдым. Бала табырга да бик җиңеллек күрдем инде. Шулай ук хатын-кыз сәламәтлеге өчен һәм матурлыгы өчен шәрык биюнең файдасы бик күп. Беренчедән, хатын-кыз авыруларын булдырмаска ярдәм итә, кан әйләнешен яхшырта, организмнан шлакларны чыгара, умыртка сөяген ныгыта. Варикоз була инде хатын-кызларда күпчелек, шуннан да бик әйбәт котылу чарасы. Целлюлиттан ярдәм итә. Матурлыкка килгәндә, ябыктыра, хатын-кызлар өчен бик мөһим. Гәүдә сылулана, нәфисләнә. Йөреш үзгәрә, үз-үзеңә ышаныч, ышанычлык арта. Әйтеп киткәнчә, бала тапканда да бик җиңел була. Һәм бала тапканнан соң хатын-кыз бик озак үз хәленә кайта алмыйча интегә дисәң дә була. Бу шуннан да бик әйбәт чара. Гомумән, эчке органнарга бик әйбәт массаж, шәрык биюләрендә булган күнегүләр, Тряска күнегүе, көнгә 2-3 минут ясасаң, ябыктыра һәм целлюлиттан бик әйбәт булышлык итә. Салмак кына да бии торган күнегүләр бар, тиз күнегүләр дә бар. Бу инде стильга карап, биюнең стиленә карап, тряска бигрәк тә тоже, ну, резкий булырга тиеш. Шәрык биюләре белән төрле яшьтә дә шөгыльләнергә мөмкин. Шулай да менә син биюче буларак, әйт әле, кечкенәдә ничә яшьтән шөгыльләнә башларга мөмкин икән? Ул кечкенә балаларга зыянлы түгелме? Чырык биюе белән 5 яшьтән алып 60 яшькә хәтле шөгыльләнә алалар хатын-кызлар. Бу кечкенә кызларга да бик файдалы, сыгылмалыкны арттыра. йөрешне матурая яшь бәләкәй кызларның. Ә инде хатын-кызларга әйтеп үттем. Ә өйрәнүе авырмы соң менә инде? Юк, өйрәнүе авыр түгел.
Инде бер айдан соң результатлар күрергә мөмкин. Инде хатын-кыз үзен рәхәт хис итә, матур хис итә, бит йөзе, бит төсе үзгәрә, яшәреп китә дисәк тә була. Йөрешләр матур. Йөрешләр матурая, әйе.
Димәк инде менә сәламәтлек өчен иң файдалы биюләрнең берсе. Монда бөтен органнар да эшли, әйеме? Әйе, бөтен эчке органнар мускуллар да. хәрәкәттә була. Әйе, әйе, бик дөрес.
Әлбәттә, э, моны бу биюләр белән шөгыльләнер алдыннан э, врач белән киңәшергә кирәк, чөнки онкологик чирле хатыннарга бу э, бик рөхсәт ителми. Э, Һәм әгәр дә авырлы э, хатыннар булса, аларга тагын Махсус программа булырга тиеш. Кайбер күнегүләр эшләргә ярамый. Һәм хатын-кызлар яшәрә, матурая, ирләребезгә ошый башлый. Арыганлык бетә менә эштән соң, әгәр дә биюгә барсаң, настроениеләр, кәефләр күтәрелеп китә.